Awle, thirtu leh ngaithlatu'te inzava inchibai leh vek ule. Tun tum atan chuan Rome Empire hun laia an sul hnu ropui tak mai tunlai khawvela UNESCO in khawvel ro hnu atana a lak luh tak. Chutiang ro hnu ropui tak tak zinga pasarih chanchin ngaihnawm takte leh hmuhnawm tak tak maite chu kan thlirin kan ngaithla ho leh dawn a ni a, a tir atanga tawp thleng a. Khawngaia min lo thlir sak theuh turin kan in ngen hmasa duh a ni. Awle, a pasarihna atangin kan tan ang a. A pasarihna atan chuan Celsus Library, Library of Celsas awmna hmun hi Bible chhunga kan hmuh fo ṭhin Efesi khawpui ngeia awm a ni a. Turkish ram Selçuk Municipal huam chhungah hian tunah chuan a awm tawh thung a ni. He library ropui tak hi a hun laia Rom sawrkara thuneihna sang tak chelhtu Tiberius Julius Aquila Paul Menaeus an a pa Celsas a Consul of Roman Empire hriatrengna atana a sak a ni nghe nghe a. He library building hi AD zar leh sawm pasarih vel khan sak a ni tih hriat a ni. Library ah hian an hun laia Pipiras lehkhabu zial singkhat leh sang hnih bawr vel vek mai chu chhiar theih a dah luh in a awm tih hriat a ni. A building zau zawng hi fit sang hnih vel a zau a sak niin chutianga an hun laia mithiam ber ber te kut hnu leh sul hnu ropui tak tak nena sak Library of Celsus chu century pathumna AD zahnih sawmruk leh pahnih vel khan Kangmei vang a nih loh pawhin God ho beihna avanga chhia ni a ngaih a lo ni ta a ni. Awle, a parukna chu Aqueduct of Segovia lei dawh a ni. Romho kut chhuak lei lawn lei sei pui pui an dawh zinga lar em em pakhat chu Segovia, Spain rama awm a ni kan ti thei awm e. A chanchin an ziahnaah hian an dawh kum, an sak kum, hi chiang faka tarlan a awm lova chumi avang chuan AD pakhatna hunlai hawl vela dawh nia ngaih a ni. Vawinthleng hian tha taka enkawl leh tuaihnum a la ni a, hei hi UNESCO in kum sangkhat leh zakua bawr vel khan a kut hnuaia enkawl turin a la lut a ni. UNESCO hian Rome ho kut chhuak chu hnu hrawlpui pui, khawvel rohlu atana a lakluhte hi a awm nual tih. Thu hma ah khan kan sawi tawh a, tin, lei dawh a sei zawng hi fit sang hi leh zasarih lai maiin a sei a ni a, a san zawng hi fit sawmkaw leh pakhat a sang niin khaw chhung leh luipui inkar a dawh a ni a, luipui atanga tui chu khaw chhung a lak luh nan ber a an hman fo thin a ni. He tui an lak luhna lei dawh hi khaw chhung atanga luipui thleng mai dawh tlang a ni a, khaw chhung atanga luipuiin kar hi KM sawm pahnih vel lai maia innghat a nih thu pawh hriat a ni. Tichuan kum zabi tam tak hnu thleng pawh khan he lei dawh hi hman a la ni zel a, kum sangkhat leh zakhua bawr vel thleng pawh a hman a nih thu te pawh hriat a ni. Awle, a pangana chu Kapua Theatre, Amphitheatre of Kapua tih pawhin an koh bawk a ni. Awle Kapua Theatre hming thang tak mai hi chu Spartacus film lo en tawt tan chuan hriat loh chi rual a ni lo a. He theatre hi Italy ram chhim lama awm Capua Khawpuia awm a ni a, kum zabi pakhatna hun lai vela sak a ni tih hriat a ni. He theatre a chung nei lo, open air a sak hi a dung lam feet zanga leh sawm ruk, a vang feet zali sawm nga paruk leh a san zawng hi feet za sawm nga leh pakhat vela sang a ni. Rome Empire tluk chhiat rualin he theatre pawh hian nasa taka chhiatna hmachhawn vein kum zabi sawm pariatna velah khan, Archaeologist thenkhatte chuan an laichhuak leh tih thu hriat a ni a. Theatre ropui tak a chung nei lo pawh kha tunlai chhanah erawh chuan Rome Empire tluk chhiatna chhinchhiahna ang hmaiin a chhe vang nawi chauh hmuh theihin a awm ta a ni. A palin atan chuan Trier Imperial Baths, Rome lal ramah khan an milian te leh mi ropuite chuan inbualna hmun hma ropui tak tak mai an sa fo thin a. Chutiang zinga vawiin thlenga hmuh theih a la awm chu Trier Imperial Baths hi kan ti thei awm e. He bathroom hi German ram thlang lampanga awm Trier khawpui a awm a ni a. He inbualna hmun ropui tak hi Rome Empire hun laia Rome lal ropui Constantius Chlorus a hun lai AD pali bawr vela sak nia ngaih a ni.

A awmna hmun hi French ram chhim lama awm Vars Pont du Gard khawpuia awm a ni a. AD pakhat lai hawl vel khan sak ni awm taka hriat a ni. Tichuan chhawng thuma sak a ni a. A chung ber chhawng a seizawng hi feet zakua leh pahnih a ni a. A lai hi feet zasarih leh sawmkua pali a sei a niin, A hnuai ber hi fit zali, sawmruk leh paruk zeta sa ia sak a ni. Tin, a sang ber hmun lai a san zawng hi fit za leh sawmruk lai mai a sang a sak niin Rome Empire hun lai a sak lei dawh zawng zawng zing a sang ber a ni. Awle, a pahnihna chu Pathion Temple, Rome, a ni. Pathion Temple hi Rome khawpui, Italy, rama awm a ni a. AD za sawm pathum vel atanga sakni a hriat a ni a. Chutiang a nih chuan kum sanghnih dawn a upa. building a ni tawh tihna a nih chu. He building hi Rome hnu hma Rome ho sak architecture sul hnu ropui tak tak zingah chuan hmelhem lo leh a la en tlak pawl ber zing a mi kan ti thei hial awm e. A building kan han en hian a hmalamah ban intiah thah mai sawm paruk a ding kan hmu a, heng ban sawm paruk te hi an na mai lo hle a ni. Ban pakhat zel san zawng chu feet sawmthum leh pakua sang an ni a, an len lam hi. fit nga zel a lian niin tin an rih lam tawn sawm ruk a rit an ni. Tichuan tlawhtu tam tak an foreigner an rawn kal khawm thin a, eh chutianga foreigner tam tak ina an rawn tlawh chhan ber pakhat nia an ngaih chu. A chung khuh tu atana an siam kimi a kual kum lian pui mai khi a ni awm e. Khi khi concrete leh a kaih hnawih tel miah lova sak a ni tih hriat a ni a. Hetiang anga a chung khuh a kum concrete tel miah loa an sak zingah hian, Khawvela he Pathian temple a chung khuhna hi a la lian ber tih hriat a ni. Pathian tih awmzia chu Pathian zawng zawng te tih a ni a. Rome Empire hun laia temple hmun khata Pathian zawng zawng te biak theihna hmun a ngaih a ni thin a ni. A tawp ber a tu Colosseum Theatre a ni. He theatre hi chu Rome tih hming kan han hriat rual a kan mit thla lang thei nghal fo thin kha a ni a. AD sawmriat vela an sak zawh fel. A nih ve tho vangin he theater pawh hi kum sang hnih vela upa chu a ni ve tawh tho mai tihna a ni. Tichuan he theater hi a lian tha tawk hle a, square metre sing hnih leh sang li vel hmun zau sak a ni tih hriat a ni a. A dung lam hi feet zaruk leh sawm panga, a vang lam feet zanga leh sawm a zau niin mi singa atanga singriat inkar lenna hmun a ni tih hriat a ni a. He hmunah hian. Misual hremna pek tur te, tin sapui leh sahuai mihring te nena inbeihna hmun atan te, tin pasal tha tam tak inbeihna hmun leh nunna tam tak an lo channa hmun a lo ni tawh thin a ni. Theatre khar a nih hma zawng Kumzali chhungvel kha chu ramsak leh mihring tam tak mi nuai tel maina nunna an channa hmun a ni tih pawhin kan sawi thei bawk awm e. Tunlai hunah erawh chuan. UNESCO enkawlna hnuaia khawvel rohlu a sarih zinga chhiar tel a lo ni ta a ni. He hmunah hian tlawhtu hi an tam thin hle a, kum khat chhunga tlawhtu lo kal thin te hi mi makta duai ruk vel an awm thin tih hriat a ni a, a hlu tak meuh meuh a ni. Awle, tun ṭum atan chuan. Khati chin zawng kha a ni leh rih phawt mai a, zirtu zawng zawng te a tawp thleng a min lo thlir sak thin avang kan lawm hle a, min lo like a min lo subscribe sak zel avang pawn thinlung takin lawmthu kan sawi e.